Salut Gilles! Moie Pauline! Firwat däerfe mir net an d'Schoul goen? firwat s de net däerfs an d'Schoul goen a firwat dass de lo nemme däerfs mat denge Frënn spille goen. Ma dat gleewen ech, dass dat en Thema ass, wat dech zimlech vill beschäftegt. Ma du hues bestëmmt an de leschten Deeg deng Elteren um Iessdësch héiere schwätzen oder op der Tëlee oder op der um Radio héiere schwätze vun engem Virus, dee Coranarovirus heescht. A wat ass de Coronavirus?
Ah jo, dat ass wouer, jo, natierlech kanns de der net virstellen, wat wat e Virus ass. Ma e Virus, dat ass e ganz, ganz, ganz, ganz klenge Mikroorganismus, deen dech krank maache kann.
Ass dat eng schlëmm Krankheet?
Majo, dat kann ech der erklären. Dee Virus, dee kann bei bei ville ville Leit nëmmen eng ganz kleng Infektioun mat sech bréngen. Verschidde Leit hunn e bëssen de Schnapp, e bëssen den Halswéi, e bëssen den Houscht. Néitschen bëssen, spieren sech bëssen féiwelzeg, bëssen sou wéi eng wéi eng Gripp, du has bestëmmt mol eng Kéier nach mat sou eng Gripp. A wat huet dat mat eiser Schoul ze dinn? Wann een dann nëmmen sou ganz ganz liicht Symptomer huet, da kann et sinn, dass ee mol net net doheem bleift, dass een awer an d'Schoul geet. An an d'Schoul, dat ass eng Plaz wou vill Kanner zesumme kommen, Kanner aus dem selwechte Quartier, aus denger Strooss, aus enger anerer Strooss, mee och aus anere Quartieren déi zesumme kommen.
A wat kéint geschéien?
Stell der vir, du oder däi Frënd, deen ass krank, huet nëmme ganz liicht Symptomer, geet awer an d'Schoul, well en sech awer gutt genuch spiert. An da kënnt et op eemol dozou, dass deen houscht oder néitscht an doduerch de Virus dann aus der Nues op déi aner geet. Wann déi en dann op de Fangeren hunn, vläicht sech net gutt genuch d'Hänn wäschen, dann kann et sinn, dass se dee Virus dann mat heem huelen, mat heem huelen an dann selwer krank ginn, selwer eng kleng Infektioun oder och e bësse méi eng grouss Infektioun developpéieren. An doheem, wat geschitt dann? Doheem ginn se dee Virus dann hirem Brudder weider, hirer Schwëster weider oder souguer hiren Eltere, dengen Eltere weider. Dat ass och an deenen allermeeschte Fäll net esou, net esou schlëmm, well déi dann och nëmmen ganz liicht Infektiounszeechen developpéieren.
Fir ween ass et schlëmm?
Mee de Problem ass, wann et dann nach weider geet, wann s de dann eraus spille gees, awer doheem, wann s de bei den Noper gees, dee vläicht méi schwaach ass, dee vläicht Häerzproblemer huet oder Longeproblemer huet, oder wann s de bei deng Boma, bei däi Bopa gees, déi méi al sinn, oder bei eng Tatta gees, déi vläicht zockerkrank ass oder e Kriibs huet. Mä genau déi Leit, genau déi méi fragil Leit, déi kënne méi schlëmm Krankheete kréien. A wat kéint geschéien? Bemol net gutt Loft kréien. Déi kënnen bemol esou schwaach ginn, dass se net méi kënnen op hire Been stoen. Déi mussen dann eventuell an d'Klinicke kommen, déi mussen do hospitaliséiert kréien, déi musse Sauerstoff kréien, fir ze, fir ze ootmen. An heiansdo kënne se esou, esou wäit, dass se esou schlecht ootmen, dass se an eng Intensivstatioun musse kommen, wou se Maschinne kréien, fir hinnen hëllefen ze ootmen. a wou se a wou souguer och verschidde Leit stierwen.
A wéi kënne mir also d'Kanner do hëllefen?
Et geet net drëm fir eis Gesondheet ze schützen, mee et geet drëm fir déi aner Leit ze schützen, vun eiser Famill, mee och all déi aner Leit an eiser Gesellschaft. Et geet drëm solidaresch ze sinn. Du als Kand kanns do och eppes mathëllefen, andeem datt s de deng Hänn wäschs, andeem datt s de jo an op déi nächst Wochen mat denger Famill bleifs an an deem dass de dech un déi Regeln häls déi deng Elteren der kënne erklären. Merci Gilles! Ganz gär geschitt, ma wanns de nach eng kéier eng Fro hues, rifs de mech einfach nach eng kéier un, a ciao ciao! Äddi!